Essalamu Aleýkum gadyrly ildeşler, mähriban watansöýer doganlar! Ähliňize owadan Germaniýadan salam ýollaýan. Enşalla her biriňiziň janyňyz sagdyr, başyňyz dikdir diýip umyt edýän mähriban doganlar! Ýagny bu bu çykyşymyzyň sebäbi näme diýlende, elbetde ähliňiziň bilşiňiz ýaly Türkmenistan döwletimiz Türkmenistan döwletimizde hiç hili jemgyýetçilige üns berlenok. Ýagny jemgyýet diýen bir zat galmady. Öz aramyzda-da we birgiden

Kommentariýa ýazyp bilýäňizmi watandaşlar men görünýänmi görünýämokmy görýän barmy ýa-da kommentariýamy men görüp bilemokmy hä ine kommentariýa görkezýär ine bärde ýazyp durlar ekenem Salamaleýkim. Tahyr Ruzo, Soň ötmez aýlaňa, Otyňyzmy sagama? Görünýäň diýýär. Hä, minnetdar. Ýagny watandaşlar ine menem owadan Germaniýadan size Germaniýanyň gözel şäherinden salam ýollaýan. Enşalla her biriňiziň janyňyz sagdyr, başyňyz dikdir diýip umyt edýän mähriban doganlar. Elbetde ähliňiziň bilşiňiz ýaly, Bolgariýada ýaşaýan, özüni ynsanlaryň hak-hukugyny goraýan men diýip tanadýan bu Täjigül Begmetowa bilen Annadurdy Hajyýew meni öldürmeklik üçin killer tutupdyr. Ýagny Direji tutýaňyz, öldürýäňiz diýip, Alyşer Sahatowy hakyna tutma şekilde meniň üstüme ugradypdyrlar, ýagny Direji öldürmeli, ýok etmeli diýip. Ýagny bu Annadurdy Hajyýew bilen Täjigül Begmetowanyň başga wyhyt barmy hatda bularda başga wyhyt we döredijilik ýok. Onsoň bu görgüliler wynujdennyý Alişer Sahatowa hakyny tutmaly bolýarlar ýa Allamyrat Rahymowy hakyny tutmaly bolýarlar we dirilişe tarap napetat napadat etmeli bolýarlar. Ýagny kyn hadysa düşdi bular wara näme diýjemä bilemok. Hawa. Şolar ýaly watandaşlar gynandyryjy habar bilen sezi tanyşdyraýyn diýdim mana menem Alişer Sahatow öldürjek bolup ýör menem gorkup hiç ýere çykyp bilmän gije ýatyp bilmän mana meniň ýagdaýlarym gaty erbetleşdi mähriban doganlar gözümem garaňkylaýar mana ýürek urşumam haýallady owo bu Annadurdy Hajyýew bilen Täjigul Begmetowa dagy öz arasynda pul toplap, Alişer Sahatowy meni öldürmekligi üçin hakyny tutupdyrlar, habaryňyz bolsun, eger birden öläýsem ýa öldüriläýsem, hakyňyzy helal ediň, siz bilen sawollaşaýyn diýdim, mähriban doganlar. Sebäbi o derejede, o kadar, o şekilde meni gözleýärler şu wagt. Gije-gündiz, gündiz fanarikli, gije lupaly gözläp böler doganjyklarym. Şonuň üçin şo şekilde, şo ýagdaýda size bir stalowy şekilde habar bereýin diýdim. Tak, berjek soraglaryňyz barmy, watandaşlar? Sorag beriň, sorag diriş, dadyňyz ýene Myrat aga ýetişdimi diýýär. Hawa. Hawa, görünýän birij adyň kim seň? diýýär. Watandaşlar, adymy, ýaşymy soramaňyz. Adymy, ýaşymy soramaňyz. Durşamsyňyz a bir beriň-ä soraglar, beriň-ä. Näme üçin sorag bereňdir? Ana, Hawa, şolar ýaly watandaşlar bar. Sorag bermeklige ukyply, şuň sorag beriň, bilesiňiziň gelýän zadyny elbetde soraň. Hawa, näme bilmek isleýän bolsaňyz, näme düşünmeýän bolsaňyz, näme düşünişmek isleýän bolsaňyz sorap bilersiňiz, men-de elbetde çekinmeden jogap berip bilerin.

Biz Berlinde, Warşawada we Parižde guramalar çap bolýar. Şu guramalarda esasy biziň halkymyzyň, biziň watandaşlarymyzyň problemalaryny jemläp, şony hökümetler bilen gürleşip çözmek ugrunda birinji, ikinji biz bolýan ýurdumyzda azajyk güýç bolmaly, ýagny syýasata täsir başlamaly, öz arzuwlarymyzy aýtmaly, biziň ýagdaýlarymyzy aýtmaly. Mysal üçin, häzir Warşawada uly problem bolup dur, bir topar biziň watandaşlarymyz kagyzsyz, pasportlary doly, ýagny dossiýeleri açyk, otkaz alýarlar, bir topar problemalar bar, şony baryp çözmek üçin bize gurama gerek. Gurama arkaňda bolsa, guramadan gürleseň, ýerli gurama aňsat bolýar problema çözmäge. Guramanyň esasy maksady näme? Biziň watandaşlarymyzyň problemasy bolanda arkasyna durup kömek etmek. Administratiw problema, fizik problema, nähili problema bolsa, onsoň içinde mysal üçin bir ýerde iş gerek. Ine gelenler aýdýan, ine plan ýerde iş bar, baryň. Siz özüňiz iş baryňyzda garantiýaňyz arkaňyzda durmasa, bir hiç ýerde ýöne haçanda dernek arkaňyzda dursa, şeýle işe barsaňyz problem bolsa bize aýtsaňyz, Biz baryp o ýerde hökümet bilen o problemi çözüp bilýäris. Şeýle kaçanda biz ofisial derni açdyk, onda arkamyzda hökümet boldy. Ýewropada mysal üçin hemme zat guramaň üsti bilen edilýär, guramagyň üsti bilen. Guramalar üns berýärler. Türkmenistanda ýaly. Şonuň üçin ine Warşawada, Berlinde we Parižde guramalar açylmaly. Şolara goşulmagyňyzy haýyş edýän. Siz ýaňky özüňizi görkezip, görkezmän goşuljak bolsaňyz, goşup bilersiňiz. Görkezip, içinde hereket edip, içinde bir wezipe alyp, ýaňky hereket edip bilersiňiz. Ol size bagly. Ol siziň guramaňyz. Siziň üçin edilýär. Biz eýýäm Halk bolup agzybirleşip başlamaly we organizowany hereketler başlamaly. Içinde bolsun, daşynda bolsun. Organizowany hereketler hemme zady ýakdy ýeňip bilýändir. Şoň üçin biz organizowany hereketleri başlamaly. Ol sen ýüzüň neme, sen beýle, sen eýle, sen eýle diýip bir topar adamlar Çykyş çykyş edip, ýaňky bulaşdyrjak bolýarlar. Şu režimiň esasy, diktator režimiň esasy maksady halk birleşmeli däl, halk agzybir bolmaly. Ine şony YouTube kanallarda daşynda-da görersiňiz. Kim agzybirleşjek bolsa üstüne hapa baryny dökýärler. Şul esasy maksat halk agzybirleşmeli däl. Biziň bolsa maksadymyz agzybirleşip, bir-birimize kömek edip, hormat goýup, Türkmençiligiň iň esasy problemasy, türkmen türkmenden gorkýar, türkmen türkmeni ýigrenýär. Men şuny aýyrmaly boldum. Sebäbi men türkmen bilen siz türkmeniň arasynda hiç hili tapawut ýok. Bir käbir zatda siz menden hem güýçlüsiňiz. Şonuň üçin biz birleşmeli güýçleri biz ýagty öz ukyplygymyzy birleşmeli-de kömek etmeli. Biz kömek etmesek hiç kim kömek etmez. Konsulsyz posolstwo bar. Halka garşy işleýär, özüňiz bilýäňiz ne pasportyňyz neme diýýär. Sizi ýa türk çalylar ýaly dokumentleriňizi alyp registrasiýaňyzy üstüňize neme sürýär. Ýa polis MTM sürýär. Biz bolsa şol ýaly polis biz dokument galaňda deportly bolaňda gönük ýa derňew tarapyndan ýüzlenip durup bilýär, halas edip bilýär. Ine şu zatlary Myrat Gurbanow etmeli. Myrat Gurbanow gerekkä şu zatlar. Kösenýän Berlindaky, ýa şu e, Germaniýadaky kösenýän adamlaryň adamlar gerek. Warşawadaky, ýa Polşadaky kösenýän adamlar gerek. Şonuň üçin biz size şu zatlar gurlamana kömek edýäris. Biziň guramamyz däl, döwleti gurmak däl. Hakyky diaspora ýagny türkmen diasporasynyň dernegi. Ine e, türkmen Ýewropada türkmen immigrantlaryň täze walnasy, täze tolkuny başlady. Köp adam gelip başlady. Indi şu dernegiň gurmagyň wagty geldi. Şonuň üçin şu dernegi siz dolandyrarsyňyz, gelin açyň, biz kömek edeli, arkaňyzda duraly, hökümetler bilen gürleşip bereli. E, hökümetler size pul kömegini eder diaspora. Hereket ediň, birek biregi gollan bizem bar ýanyna üns beriň dernek ýanynada Demokratik Watan Türkmenistan halk hereketi bar. Iki iki hereket bolup isleniň adamyň hasabyna atyp bilýär. Häzir indi bir deportda bolsa sen nämä jaň etmeli ýaňky ol hes fonda ol presliz edip otyr garaşyp ol ýaly däl bu hereket has güýçli has efektiwna. Göni aeroporda barylýar, göni polis bölümine barylýar, göni şu ýerden halas edilýär adamlar. Şoň şoň ýaňky nemesinde manysynda şu dernek başlandy. Ýa men beýleki ine Kavkaz derneklerini görýände, Çeçen diýdi, beýleki diýdi. Olar gowy işleýär. Mysal üçin men Nitsa bardym. Nitsanyň mollasy meni göni meriň ýanyna gitdi. Tanyşdyk. Şu oglan Biziň dernegimiziň ýaňky kömek edýän bir topar çeşenleri işledýär. Şoň kömek etmeli ýol açyp berýär. Şolar ýaly biz syýasy güç bolup durarys Ýewropada. Şu gün sen Ýewropadamy? Sen organizat, organizowlaşdyrmaly. Şu gün sen Türkmenistandamy? Türkmenistanda etmeli. Şu gün sen Amerikadamy? Amerikada etmeli. Şoň üçin Amerikada dernek açyň. Bizden size kömek bolar. Ýewropada ine dernek açmaly. Eýýäm üç döwletde, Polşa, ýaňky Warşawa, Berlin, Germaniýa we Fransiýa, Pariž ine üç sany dernek göz öňünde tutulýar. Size bagly, geliň, kömek ediň. Açaly dernekleri sebäbi watandaşymyz köpelip otýar. Köpelip gitse, ine mysal üçin Warşawada bir topar adamlar bez dokument, agyr ýagdaýlaryny hemme adamyň pasporty gutar, ahyr gutar, ol nelegal bolup başlaýar. Ine şolary hökümetiň öňünde meseläni goýmak üçin, türkmen hökümetiň öňünde meseläni goýmak bespolýazny. Olar hezil edýär. Türkmenistana iberiň, özleri baryp gopulýarlar. A biz gaýtyp şo ýerde hökümetden gumanitar wiza berip bir iki ýyllyk, üç ýyllyk şul adamlar saklanmaly sebäp Türkmenistan gaýdy bilen ol özleri režim diýip biz düşündirip bilýäs. Siziň ýaňky haklaryňyzy gorap bilýäs. Şoň üçin Ýewropada gaçyp ýöremäň biri-biriňizden. Ýewropada Ýa nelegal tarapa girip, Turkiýada ýaly işläp, gaçyp ýöremäň. Kösenersiň. Gaýt diýip, deriniň üstünden dokumentiň bolmasa-da legalizasiýa edip bolýar özüňi. Ýagny, hawa dokumentiň ýok, seň günäňde, sen hat ýazdyň, arza ýazdyň, ýagny Berlinde posolstwa etmedimi? Sen hat ýazdyňmy, şony poçta bilen ugratdyňmy? Eliňde karşoň barmy? Boldy, sende günä ýok. Indi ol posolstwaň günäsi. Biz şol arzalary ýygnap, Mysal üçin, Warşawyň hukmunda aýdyp bilerdik, ine serediň, ýüzlenildi, edenok, Türkmenistan diktator döwlet, halkyna kömek edenok, siz bir zat edäýmeziňiz, şularyň hiç hili warianty ýok diýsek, onda başgaça serediler türkmen migrantlar. E, şoň üçin hmm, nesip bolsa Warşawada barar, eýýäm häzir Warşawadaky wekil Serdar Hajanepesov, ba, şoň bilen habar tutup bilersiňiz, Ine, men admyň aşagynda Telegram adresi bardyr. Şol Telegram adresde Telegramdan maňa giriň. Men Serdaryň koordinatlaryny size bererin. Ine, Germaniýada direliş bar. Direlişiň koordinatlaryny bererin. Gorkmaly däl. Direliş oppozisiýa nemede? Oppozisiýa göreşi ol başga. Dernek başga. Iki dürli zat. Mysal üçin, Ýewropada bir sany syýasatçy bir partiýanyň ýolbaşçysy. Şo babatda bir şäheriň meri, ýagny häkimi. Bu bu ýerde häkim bolanda syýasat alyp baranok, syýasat edende ýa partiýada häkimlik işini alyp baranok. Dürli zatlar dürli ýerlerde. Şoň üçin direşden gorkup ýöremän, bu ýerde Ýewropada siz siz howpsuzlykda Hiç hili posol, konsul bir zat diýse, göni adyny, familiýasyny aýdyň, ýazyp beriň, näme diýenini size eger ugražat etse ýa bir zat etse, göni polisiýa tabşyryň. Göni. Şolar ýaly göreşmeli şolar bilen, onda bular ýerine gelerde siziň haklaryňyzy bozmaz. Hormat goýarlar. Ine, Ýewropada hem islendik ýewropeýsi bir zat diýse, ine, arza berýär. Derňew edýärler, näme üçin sen şuny diýdiň, näme üçin sen beýtdiň, näme üçin beýtdiň? Eger jenaýat iş bolsa, ýagty e, seni jenaýat çagyrýar. Men şu e, Ýewropa gymmatlyklaryny, ýagny kanunçylygy, adalatly ulanyň diýen, gizlenip garaňkyda gezip ýörmäň. Gara deňişläp, zat edip, nämeler o zatlar legalnyk bolýar. Pasportyň srok geçipdir-de, sen günäň ýok. Şonuň üçin geliň dernege goşulalyň, dernekde edelim, dernek syýasat däl. Dernek diňe siziň öz huzur problemaňyzy çözmek üçin gurulýar. Syýasat diňe dewlete halk hereketi, gije güni rejim aşyryşy. Serdar we Gurbanguly diktator gaşy ne gije güni görüşýär. Ine şu tapawut bardyr. Bulaşdyrmaň tapawudyny we şu dernekler siziň üçin gurulýar. Geliň, agza boluň. Geliň, agza bolup bilmeseňiz, gollaň. Eger siziň eýýäm dokumentiňiz bar bolsa, şonda-da gollaň dernege, agza boluň. Ertir syýasy güýç hökmünde size kömek ederler. Bir ýerde bir zat bolsa size jaň etseňiz, syýasy güýç hökmünde goşular-da, ýa guramalar ýüzlenip, ine şu ýaly biziň watandaşymyz. Germaniýada Germaniýanyň watandaşy bolupdyr. Şuyak problemasy bar zat diýip siziň arkaňyzda dag ýaly bolup durar. Soň Türkmenistandaky baýramlar Gurbanlyk baýramy, Ramazan baýramy beýleki-de halkymyzyň däp-dessurlarymyzy biz özümiz gurna bilýäris. Hökman Türkmenistandan konsertler gelip gurnamaly ýa özümiz. Ine mysal üçin çeçenler, dagestanlar Fransiýada ýörite tans çeçen tansynyň ýa lezginkaň Yani bölümlerini açıp adamlara öwredýärler. Ondan bir dernek bir zat edende gelýärler, tans edýärler, bir dep desturlaryny görkezýärler. Biz näme iş etdiler? Biz halk. Biz Türkmenistanyň içinde organizowany hem zatda gurmak bilýär we daşynda şonu oňup bilýär. Şu gün nirde Türkmen bolsa şu ýerde Türkmenistan. Ýadyňa çykarma. Şoň üçin agzy birleşedi. Biz birek birimizi göwnüne degmäli. Ol puluna gygyryp ýörenler bar internetde olar üns bermän olar size diňe tupigy alyp gider. Ine şul ýaly ýollar sizi hem dokumentalna hem aýlygyňa hem durmuşyňy stabilny edýär hem rezultat berýär ösüş berýär. Şoňa ine size ýüzlenýär. Agza boluň goşulyň agza bolmadyňyz ýöne poddeşka beriň öz türkmenleriňize. Aý türkmen gerek däl. Maňa türkmen gerek däl, maňa goşma türkmenler zat diýip o zatlaryňyzy ýazyň çykaryň boldy. Siz Ýewropada. Ýewropada ine e, üns berseňiz türkleriň guramalary bar bir topar. Kürtleriň guramalary bar. Her bir e, ýaňky e, nasional ýa halkyň guramalary bar. Ha näme şu türkmen bolmaly? Näme kim kimden kim? Näme kim aýdyň? Kim bolsa aýdyň Hem bilip galaýyn. Hiç zady mahkemde bilimimiz hem bar. Biziň arkamyzda uly taryh hem bar. Hemme zady hem bar. Diňe özümizden iki sany ukypsyz diktator bizi gorkuzdy bolun. Ýewropada gezip gorkuşyp ýörüs. Amerikada baryp gorkuşyp ýörüs. Men Amerika baryp gaýtdym. Gorkuşyp ýörler adamlar. Amerikada oturyp pistolet satyn alyp bolýar. Şu döwletde azat döwletde gorkuş böl. Indi goýuň şo zatlaryňyzy. Diktator gije gündiz bizden gorkýar. Näme üçin ondan gorkmaly? Näme üçin sen 10 müň kilometr diktatordan sen ondan gorkup durmaly? A men dogan gardaşyň bar. Dogan gardaşyňa degse ine gurama bar. Göni barýar, Şolsuň ýanyna ýa beýlekiň ýanyna aýdýar, ine ile farkda basyş ediň. Göni olar basyş edýär. Ilçihanaň ýolbaşçyny çagyrýar, näme üçin beýdýäňiz diýip basyş edýär. Eger üç-dört ilçihana şol ýaly basyş etse, onda olar oturyp çözgüt alýar. OBSE-de, OON-da mesele goýulýar. Näme üçin biz şony etmeli? Näme üçin biz kanun ýollarda özlerimizi goramaly? Ine men size şony teklip edýän. Bolýa Türkmenistanda arza ýazyp edenoklar, diňlänoklar Myrat aga eýdenok beýdenok. Ine Ýewropada. Diňleýäňiz. Üns beriň haçanda sende dokument bolmasa seň günäň ýok. Sen çalşjak bolup synanyşdyň. Saňa çalşanok. Sen tas bolsaň ilçihanaň öz etmeli borjuny ýerine ýetirer. Konwensiýalar bar. Biz däl, hökümet ýerli hökümet tutdy. Näme üçin olar dokument berenok? Dokument berenok, şo sebäpli bu adamlar işe ýüwrenok. Şo sebäpli bular kimlik alyp bilenok diýip, olar tutsun onuň ýakasyny. Biz däl. Bizi äsgernoklar. Şonuň üçin biz kanun ýollarda göreşip öwrenmeli. Men sizi ine şoňa çagyrýan.
Dogry aýtdyňyz ýagny. Ýagny jemgyýetçiligi ösdürmek isleýäňizde dogry dälmi? Meselem bir wagtlar bardy jemgyýetçilik guramalary bilýäňizmi biler bolsaňyz meselem mekdeplerde okuwçylary çöle äkiderdiler. guramaçylykly aýdym-saz geçirerdiler, guramaçylykly ýygnanyşyk geçirerdiler. Emma häzirki wagt türkmeniň jemgyýetçiligini ýok etdiler we türk bäş türkmen bir ara gelip bilmeýär, gelselerem dawa-jenjel döredýärler. Ýagny enesi terbiýe bermedik, mollumy sapak öwretmedik ýalak bular kommentariý ýazanda-da tut-da-was, ýagny mugallym bulara sökmäni ýazmany öwreden ýalak. Eline telefon alany ýa sögüp ýazar, ýa-da sögüp geplär. Bularyň, ýagny jemgyýetçilik diýlen zat galmady. Türkmençilik, jemgyýetçilik, agzybirlik näme, oba, iman näme, a mertlik näme, edermenlik näme, namys näme? Her bir zat ýitip gitdi. Çünki näme üçin bu zatlary ösdürýän jemgyýetler ýok we bu jemgyýetleriň bolmaklygy üçinem alada edýän hökümet ýok. Hökümet bolmadygy üçin elbetde bizde-de döwlet ýok. Biz aslynda watanly ýalak, ýöne biz watansyz. Biz watansyz, ýöne biz şu watansyz bolanymyz üçin hem watan diýmeli, watanyň gapdalyna-da Arkadagly diýmeli. Ýagny bu watan Arkadagyňky, bize ýaşamaklyga rugsat bersin diýmeli. Aslynda bu şekilde ýaşap biz, hawa. Diýmek isleýän zadym watandaşlar her bir adamyň özüniň netijesi, özüniň talandy, ukyby bar. Şol talantlarymyzy, netijelerimizi elbetde bizler gowy niýete ulanaly, erbet niýete däl. Meselem, ukyply adamlar, bilimli adamlar niýetini, bilimini erbetligi üçin ulanýarlar. Şony göwni üçin ulanmana çalşalyň, elbetde, bilýänsiňiz, gowy işler edip başlasaň, halkyň aň-düşünjesini, jemgyýetçiligi ösdürip başlasaň, hukuk goraýjy diýýänler awtomatistiki ýagdaýda hakyny tutma, ganhor jellatlar tutup, elbetde, bizi öldürjek bolýarlar, ýagny bu Alişir Sahatowam ikimizi gözläp ýördi, Berlinde wara menem. Men Alişir Sahatowa mysal berýän, siziň eden çykyşyňyz, siziň jenaýat işiňiziň uly bir argumenti boldy. Biz hezil edip, gülüp peýdalandyk. Şoň üçin beýleki dogry ýolda ýöremeýän watandaşlarymyza aýdýan, şuraya YouTube-da çykyş edip pikir etmäň, siziň çykyşlaryňyz näme diýseňiz diýip bilýän. Ýutubda ýa-da mass mediada-da aýtmaly zatlar bar, aýtmalýan zatlar bar. O ýerde-de kanunlar üçin sizi çekilip bilersiňiz. Ine, mysal üçin Alişer ine jenaýat işi çekiler, sebäbi elbetde ondan gorkýan adam ýok. Elbetde özi bir gezek proteste baryp bilenok. Stambulyň protestine bar diýip näçe haýyş etdi. Baryp bilmän aýlanyp-aýlanyp çykyp bilmän maşyndan gopup gaçdy. Men Fransiýadan bardym proteste. Şol ýaly biz köp zatdan geçdik. Indi Allahdan başga zatdan gorkam ýok. Biz diktatora garşy göreşýäs. Annadur Hajyýew näçe töledika? O biziň işimiz däl, o öz arasyndaky işler. Hormatly watandaşlar, şonuň üçin biziň maksadymyz durnuk halk bolmak. Durnukly bir aramyzda tituşkalar, Alişer Saparow ýaly Ol Kaşpirows diýýän tituşkalary aýyrmaly. Halk hakyky öňe çykmaly. Şular ýaly, şular ýaly e, jenaýatçy adamlara ýol bermeli, biz çykmaly. Men şoň üçin aýdýan, size Akbesapar agaň kitabynda ýazylan Berkiň sözlerini aýdypdym. Şular ýaly kezzaplaryň öňe çykyp herekedi diňe arassa adamlaryň dymyp oturanyna bagly. Indi boldy siz arassa bolsaňyz, hakyky terbiýe alan bolsaňyz, ýüregiňizde adalatlyk bar bolsa indi wagty gelindi. Bolmasa siz çykmasaňyz öz çalygyňyza namartlyk edýäňiz. Ine Ýewropada bir topar ýaşlar bar maňa jaň edýär, kösenýärler. Ynanyň Köpüsi kösenip-kösenip hatda özüni ýagşy kast etjek bolýarlar. Ine şoň üçin şu edara açylýar. Isleýän wagty gije bolýar gelip öz durmuşyňy aýdyp bilersiň, öz problemaňy aýdyp bilersiň, dokumentim ýok näme etmeli? Hiç zat etme dur, häzir oň prosedurasy gerek bolsa adwokat al, prosedurasy näme eder, eder, ýoly hökman bar. Ýewropada hökman kanun ýoly bar, islendik ýagdaýda sen bolaý, dokumentsiz, ine, o, adam öldürmeseň bolýar. Islendik ýagdaýda seni çykaryp bolýar. Özem legalno saňa, ýa-da işledip hem bolýar, legalno hereket hem edip bolýar. Şoň üçin çekinmäň o zatlardan. Kim, Aý, ine, bular seni neme edýär, eýdýär, beýdýär diýse, köpüpdirler. Biz diňe kömek etgeliň. Elimizden geleni. Ýöne uly kömekler etjek bolsaň, gurama bolmaly. O guramada halkyň guramasy bolmaly, Myrat Gurbanowyň guramasy bolmaly däl. Ine DWT topulýarlar. Ine Myrat Gurbanowyň e, gullary da. Aý ýok. Sen hem DWT depdir aktiwistlere. Özleri edil e, size jogap bererler. Men olary göremogam, dogrymy aýdaýyn. Käwagt zuňňuda duşan, gürleşen. Sebäbi olaram jogapkärçilik alýar. Menem jogapkärçilik alýar. Her kim öz ýa jogapkärçilik ýerine ýetirýär boldy. Bolmasa, häzirki günde hiç kimi hiç zat etdirip bolanok. Diňe haýyş edip, pikiriňi düşündirip, pikiriň adalatly, çuňňur bolmaly, pikiriň güýçli bolmaly, ine şoňa goşulýarlar. Sen ol pul ber ýa beýle et, oňa goşulmazlar. urup urup taşlap giderler. Kaspirovskiý. Şoň üçin biz näme etmeli? Biz halk bolup öňe çykmaly. Öňe çykmak göni bar prosesi köşgüň agzyna bar ony ýa gurbagyny aýyrmaly. Diýemo. Ýewropada mi birleşip başlamaly. Agzy birleşmeli. Öz problemaňy çözmeli. Dernekler näme üçin gerek? Diaspora näme üçin gerek? Öz halkyňy goran ýa. Sebäbi Bir ýerde işlediň, aýlygyňy bermediler. Bir ýerde işlediň, seň ýaňky nemes diýdi, fransuz diýdi, polýak diýdi. Aý, göwün ýetmezçilik etdi. Ine derňi gün arkan tutýar. Bir ýerde näme bolsa, hökümede ýüzlenip bilýär. Hökümedem diňleýär näme üçin? O bir adamyň näme haşda, bir topar adamlar dur arkasynda. Öňüp çözülýär. Onsoň biz ýuwaş-ýuwaş syýasy partiýalar bilen gatnaşyklara üns bereris diýýär. Syýasy partiýalar bilen gatnaşyklar diýende, onda arkaňyzda ýerli politikler durar. Sizi ellemezler. Dokumentiň bolsun, bolmasyn, tapawudy ýok. Geldiňmi sen şu ýere şu gün? Sen şu ýaňky jemgyýetiň bir wekili. Ine, biz size hem integrasiýa etmänä kömek ederis, hem dokumentleriňe kömek ederis, hem agyr ýagdaýdan çykarmaga kömek ederis. Şoň üçin derňe gelmeli, goşulmaly. Kim näme diýse, gorkuzarlar, sizi biabraýçylyga saljak bolarlar, aý olar seniň dokumentiňi alar, biz içini daşyny goşamzok onuň. Özüňiz biz size açmaga kömek edýäs, özüňiz dolandyryň. Ýolbaşçyny biz barlap, ýagny MHM agenti bolmasyn, galany ine işläp biz Bir zat bolsa biz gapdalymyz. Poddeşka berip zat edilse, ulu-ulu programmalar edilip gidip otyr. Onsoň dernekleri biz Merkez Aziýaň derneklerini birleşdireris. Şoň üçin gatyly perspektiwasy bar. Ine, gelin özüňize kömek ediň, özüňize. Siz özüňize kömek etmeseňiz, hiç kim kömek etmeýär. Şony unutmaň. Dokumentim ýok, men köçede ýöräp bilemok, dillenip bilemok, meni iberjek bolýar, men Türkmenistana barmaly. O, sen DRNIň agzasy bolaňda, Türkmenistana baraňda tapawudy näme? Bar Türkmenistana, ýene gel, ýene DRNIň agzasy bol. Ýa sen dernek bolaňda sen hökümete garşy işläňok. Eger-de bandit hökümet ýa-da sen hökümetini basyp alan bolsaň, sen hökümeti azada çykar, azatlyga çykarmaly-da, göreşmeli-dä sen. Näme üçin sen bandit hökümediň, aý men hökümede garşy gidip bilemok, sebäbi ol bandit hökümet, bagşa ol ýa adam öldürip, e, ýa wezipesi bardy, men oňa garşy görüşip bilemok. Bu turun kezza adam öldürip, niýaz öldürip, wezipäni aldy, öz tohumyny sokdy, hatda akdygyna çeldi, akdygyň ýa goşgulary e, ene dili ikinji klasyň ene dili kitabynda bar, ýa dördünji klasda Men görkezdim efirde. Niýde bar şu zat? Masgaraçylyk özüni öwmäge aňyrda dursun. Bu gezek geroý etdi özüne. Näme gahrymanlyk etdi? Hajyny adyny ýüzüne urup urup basyp aýyrtdyk. Näme hajylyk bolýar? Ramazan tutanok, aýat okanok, metjide baranok, sadaka edende halkyň puluny edýär. Näme ol? Soran geçirden migrasiýada. O Gurhany öňde tapsa ak diýerler. O näli? Hajy bolýar ol. Kimiň hajysy bolýar? Kezzaplaryň hajysy bolýar ýa Mekgäň hajysy bolýar? Kim ol ol adam? Ramazan baýramda halk utlanok. Ramazan baýramda halkyň ýa barmany gorkýar. Kimiň lider ol? Öz keriminiň lideri, öz serdarynyň lideri, ýöne biziň liderimiz däl. Şuňa kezzap hökümet basyp alanda biziň borjumyz Hökümeti azatlyga çykarmak. Diňe özümiz däl, hatda hökümeti. Şu gün türkmen halky gulçulykda. Türkmenistanda mugallymlar kyrk bäş sent aýlyk alýar sagadyna. Masgaraçylyk. Afrikada-da mundan köp alýarlar. Türkmenistanda ministrler ýetmiş bäş sent aýlyk alýar. Gaty gitse bir bir ýigrimi bir dollar ýigrimi sent aýlyk alýar. Sagadyna. On on iki sagat işleýärler günde. Gulçulyk ol. Ministram gulçulykda, türkmen halkam gulçulykda, mugallymlaram, intelligensiýa, bütin biz hemmämiz halk bolup gulçulykda. Polisleram gulçulykda, MHM-de gulçulykda. Hökümet ýörite basyp alyp, ýa-da bir maşgala basyp alyp, hemme pullary ogurlap, bäş milliardlap özüne şäher gurup. Arkadag şäherini. we e, şu babatda halky gulçulyga sokdular. Nirde bar şu babatda? Aýdyň. Diňe Demirgazyk Koreýa. Bolýar, Türkmenistan garaýar. Biz Ýewropada. Ýewropada biz öz bähbitlerimizi, öz ýagny haklarymyzy goramalydyrys. Şoň üçin ine Biz sizi çagyrýas şoňa. O oppozisiýadan gaçyp ýöremäň. Oppozisiýa size hiç wagt agyr güne salaýan däl. Hiç wagt oppozisiýa size garşy görüşýän däl. Siziň haklaryňyzy goraýan. Siziň haklaryňyz üçin bir topar guramalar bar, ýa görüşýän. Şoň üçin size kömek etjek adamdan gaçýaňyz. Sizi talap, zorlap, hakyňyzy iýip, zat edýän adama da aýagyna ýykylyp zat berýäňiz. Goýun indi o zatda. Biz başgaça ýaşamaly. Şonuň üçin mynafyklar şükür ediň diýýärdi.
Myrat Kurbanow şonuň üçin mynafyklar şükür ediň diýýär, sabyr ediň diýýärler. Ýagny şükür ediň diýýärler, olar ogurlyk edýärler. Sabyr ediň diýýärler, olar adam öldürýärler, türmelerde gynýarlar, bikanun türmä basýarlar. Ýagny garaz türkmen jemgyýetini ýok edip, mankurtlaşdyryp, mynafyklaşdyryp, adamlary bir pes derejä getirýärler. Ondan soň Ýewropa bize näme diýýärler? Warwarlar diýýärler. Dikarlar diýýärler. Bular dünýä ýüzüne howp salýarlar, bulary jemgyýetçilikden uzak tutmaly diýýärler, bilýäňizmi? Bir ine muňa oýnat, oýnama diýilýär. Mysal üçin, Gurban bilen Serdar Berdimuhamedow bütin haklarymyzy, baýlyklarymyzy ogurlap ýatyrlar we sabyrly boluň diýýär. Ol gowy diýmek. Ondan sen gyzyl gyzyl gyzyl çaýylan tualetlere gidip ýörsüň, gyzyl çaýylan rakwinda e, eliňi ýuwýaň. Sen baran ýeriňde köşkler bar. Sen her bir ýere barsaň 1 million dollardan ýokary pul çykarýar hökümet. Bizde olar ýaly ýagdaý ýok, sabyrly bolalyň. Gelin biz hem sabyrly bolalyň, sen bize kömek et, ýolumyzy bolup ber. E, konwertasiýamyzy et ber. Manadyň hümmetini sakla, döwletiň abraýyny sakla. Iş ýerler ber. Biz hem Sabyrly boluň. Hatda men oppozisiýa bolup ýa kanallary ýapyp, özüm gideýin oppozisiýadan. Şo ýaly bolsa. Ediň şony. Ine, ine çykalga. Oppozisiýa garşy görüşmän, öz hakyky borçlaryňyzy ediň. Biz oppozisiýa bolup ýapalyň hemme zady. Durduryn. Biz oppozisiýa bolmalyň. Ýa oppozisiýa bolar ýa zat ýok. Hemme zat etdiňiz bolýar. Biz sizden bir uly zat, ýa beýle halklar ýaly zatlar islämok. Elementarna. Wizany aýryň, islendik adam çykyp gelip dursun. Konwertasiýa gije gündiz, işler bolsun. Welaýatdan welaýata adam akyn girip çykyp, islendik şäherde ýaşasyn. Bolmy? Metbugat azat bolsun, bolmy? Başga zat gerek däl a. Şony oňarmak üçin siz kas kasam aýtdyňyz ýaňky eliňizi nämä goýup. Ine gerek bolsa men ýene görkezeyinmi? Şu kasamma. Prezident saýlawlarda Halkyň seslerini ogurlan kezzap kakasy tarapyndan Türkmenistanyň prezident wezipesini sowgat hökmünde alan Türkmenistanyň bikanun prezidenti Serdar Berdimuhamedow sözsüzden, aýdyberiň! Türkmenistanyň prezidentiniň wezipesine girişmek bilen öz üstüme ýüklenen beýik borçlary mukaddes we ak ýürekli, hormat bilen we ýadawsyz ýerine ýetirmäge, Türkmenistanyň döwlet Garaşsyzlygyny we Bitaraplyk hukuk ýagdaýyny goramaga, adamyň we raýatyň hukuklaryny we azatlyklaryny hormatlamaga hem-de goramaga, Türkmenistanyň Konstitusiýasyny berjaý etmäge we goramaga, ähli güýjümi we ukybymy türkmen halkynyň agzybirligine, onuň parahat durmuşyny goramak üçin bagş etmäge, Türkmenistanlylaryň häzirki we geljekki nesilleriň şöhratyny has-da belente götermekleri üçin ähli mümkinçilikleri peýdalanmaga, türkmen halkyna wepaly we dogruçyl hyzmat etjekdigime dabaraly kasam edýän.
Ine Serdar Berdimuhamedow sag bolma çykyşyň üçin. Biz her efirde görkezip sizi reklama edip siziň halk öňünde kasam berişiňizi ýöne halkyň öňünde bir gezegem ne kakaňy ne özüňi atçop berip görme. Näme etdiňiz şol pullary näçe milliardlap pullar gelýär nirä gidýär o pullar näçe biz bilemzok näçe halkyň baýlyklaryny sen alýaň satýaň Nirä goýýanyny biz bilemzok. Nämçe köçeler ogurlanok, oňurlanok. Häzir ine biri ýazyp dur efirde. Daşoguzda uly uly ýagşy gelip dur. Ýolumyz ýagty ýagşy syllara garşy oňurlanok. Ýagty e, şolary syllar bir gara Akyderýany gapdalynda kiçijik ýa kanallar ýok. Türkmenistanyň Aşgabadynda kanalizasiýalar nime edipdirler, ýagty e, swarkalapdyrlar, olar işlänok. Bomba bilen ýaryp ony açýarlar. Bir masgaraçylyk. Sebäbi spesialist ýok. Hiç kim Türkmenistany uzak ýaňky strategiýada seredenok. Her kim pul ogurlap pul ogurlap gaçmak bilen. Ondan döwlet bolmaz ondan ondan häkimiýet bolmaz. Ondan biziň geljegimiz bolmaz. Onuň üçin biz özümiz gurnamaly. Ine Ýewropadan başlamaly. Ýewropada azar berýän. Kim sizi kowýan bolsa Asos tarapynda ya ilçi han tarapynda. Aýdyň maňa, men göni barýan şonuň ýanyna. Kim size azar berýän bolsa, ine sen opozisiýa etdiň, hakyň aýtjak bolýan diýip, bir bir zat diýen bolsa, Ýewropaň künjegine aýdyň biz barýan. Biz tapýas şony. Olar ýaly gahryman ýokdur bärde. Kezzap hiç wagt gahryman bolmaz. Kezzap gahryman Türkmenistanyň içinde bolar. Karar çykaryp, bir-birine gahryman, ýa ordenler berip. Ýöne Buraya geroy yoktur beyaz. Ya beyazı hakiki adamlar yaşa. Hakiki kanun, hakiki kanun işler. Ne şu yani. Sözsüzden Gaty dogry bir zady belläp geçdiňiz da, ýagny Türkmenistanyň içinde jemgyýetçilik nähilek dargat diýseň bilen, meselem, maşgala bozulmalary, maşgalaň içindäki dawa-jenjeller, düşünişmezlikler, ýagny biziň köp jemgyýetimiz elbetde öýke-kinede gezip ýörler, Murat Kurbanow, köp kişi Goňşusy bilen gatnaşanok, gaýny bilen gatnaşanok, baldyzy bilen gatnaşanok, ejesi bilen gatnaşanok, kakasy bilen gatnaşanok. Mesele, biziň öňki jemgyýetlerimiz, elbetde, maşgaladan maýyp galanlar. Bilýäňizmi, biri kaka hasratyny çeken, biri kakasynyň nefretini çeken, biri kakasynyň zulmuny çeken. Neşe döwründe dagy öýüni satyp, malyny satyp, heleýini köçä kowup, çagalaryny urup-ýenjip, döwlüp ne bolar? Tozdy türkmenler bir arada. Elbetde, bulardan galan nesiller we ondan soňam çagasyna yzysty-bat bermän türmä gidenler bar. Meselem, bir hojalyk gereýin satýar we tutulýar, ärseri ikisi bile türmä gidýär. Çagasy yzynda galýar, ýeňiýoglyk bolýar. Elbetde, bu durmuşdan maýyp bolýar. Soň nefretde gezýärler. Bun Bu näsletde gezip ýören adamlar töweregini zäherläp başlaýarlar. Meselem, jelep jelebi köpeltýär, ogry ogryny köpeltýär, narkoman narkomany köpeltýär, elbetde, özüni goramaklygy üçin. Şonuň üçin jemgyýeti ösdürmeli, ýagny biziň köp jemgyýetimiz, elbetde, durmuşdan maýyp bolandan soňra, men ol gün kim kakasyndan ejir çeken diýende, birgiden gyýyp. Gyzlar, oglanlar, Aý, meni kakam eýtdi, meniň kakam gün bermedi, biziň kakamyz eýle, ýa şondalyk. Soň bir gapdala seredýär, şol inem köpüsiniň Gelni gaýnana gün bermedik, gaýny gelne gün bermedik. Ýagny jemgyýet diýen zady ýok etdiler. Indi bu dernek diýmeklik, durmuş diýmeklik, birleşmeklik, agzybirlik. Ýagny bu jemgyýet döretmek. Biz buny bu jemgyýeti döretmek isleýäris. Bolmasa bizi Ýewropada siwilizowany döwletlerde bizleri näme diýip tanaýandyrlar? Warwarlar, dikarlar, jemgyýetçilikde gizdirilmeklige mynasyp däller diýip hasaplanylýas we şoňa görä ýerlerde işledýärler. Mal bakym, Garrybakym, ondan soňra we şuňa meňzeş firma diýdi, ynşaat diýdi, ony özüňiz bilýänsiňiz. Türkmenleri Türkiýä şirket üsti bilen işe getirdiler, puluny bermän kösäp ýörler şu wagadam. Syn ediň, bärde biziň watandaşlarymyz şu Akguýy neme Atomy sentralda puluna ölmez miting edip ýörler. Bunam käbir syýasatçylar reklama edip ýörler. Dogrymy? Dogry. Emma bir gapdaldan Iý munda şo firma işgär alýas diýip ýene reklama edip ýörler seret. Şondada duranoklar. Syn et görüň bir tarapdana ýüzlerçe watandaşymyz puluny bermän dur, bir gapdaldanam tik tokda wideo ýaýylýarlar işe alýas işe geçirýas diýip seret duranoklar. Haramlar duranok. Biz näme üçin durýarys? Näme üçin bizi durdurmak isleýärler? Allahyň adyny bilmeýärler, din-imany bilmeýärler, gelip bize Allaha şükür ediň diýýärler. Allaha özüni gowy görkezmek isleýärler. Näme üçin beýdýärler, bilýäňizmi? Näme üçin beýdýärler? Mesele, biziň gözümizde özüni Allaha ýakyn görkezmek isleýärler we Allaha-da bu jemgyýetden men arassa diýmek isleýärler, çünki bizleri ters ýola itarýarlar we özlerini Allaha ýakyn görkezýärler. Näme üçin kyn günde gelip böwkäň, Alla kömek etsin, şükür et, sabr et, a sen näme üçin kömek etmeýäň? Näme üçin ertebiri gün Allany günäkärlejekdi? Ol gün bir sany türkmen gyz wideo goýupdyr ekeni wara. Bu bunuň ýalançy dünýäsi diýýär. Ýagny Allanyň ýalançy dünýäsi diýýär. Allany günäkärläp başladylar. Pygamberleri günäkärläp başladylar. Musulmanyň din iman bilen oýnap başladylar. Köpüsini tutuň ateist, budist, krişnaid, gawur ýawrulary. Emma elinden Kurany düşürmeýärler, Kuranyň dogalaryny okap wagyz edýärler. Näme üçin birleri uzak tutýarlar, Kurany elleseň seni Hudaý çarpar diýýärler. Bular namaz okaman, ellemeklik, okamaklyk, daşy Allahy inkär edýänler eline alyp okaýarlar. Biz näme üçin okamaýas? Iň bärkisi migrasiýadan hem geçirmeýär. Eger bu bu prezident hajy bolsa, Mekge-Medinä zyýarat edýän bolsa, musulman bolsa, Näme üçin migrasiýadan geçiriljek Kurany Kerimleri saklaýar? Näme üçin bermeýär? Ine, syn ediň. Muňa-da gelip, mynafyklar Bize näme diýer? Şükür ediň, sabyr ediň diýýärler. Çünki seni diniň bilen gul edýärler, faraona tagzym etdirýärler. Şonuň üçin, watandaşlar, diýmek isleýän zadym, jemgyýetçiligi ösdüreliň. jemgyýetçiligi ösdüreli. Elbetde, türkmen türkmeni görende, bir agajygam bolsa özüne ýakyn bolsun. Häzir men syn etseň, türkmen türkmenden gaçýar, näme üçin gaçýaňyz diýseň, türkmenden zyýan gelýär diýýärler. Çünki pes düşünjeli, çünki ýapyk gezýär. Meselem, biz Türkmenistandan çykdyk, ýöne Türkmenistan sistemasy biziň beýnimizden çykmady. Ine, meselem, hälä mendenem utanok. Meselem, polis zat görseň aljyrap zat edip, çilim çekeňde gizläp zat edip, gorkup aljyrap bilýäňizmi? Şony diýmek isleýän, ýagny siz çykdyňyz Türkmenistandan, ýöne siziň beýniňizdäki Türkmenistanyň sistemasy çykmady. Şony çykarmaklyk üçin, türkmenleri dünýä tanatmaklyk üçin elbetde hereket edeliň watandaşlar. Hawa, habarlaşyp bilersiňiz, bildigimden, gitdigimden elbetde sizlere wagyz-nesihat ederin, bildiklerimi aýdaryn.
Maňada rugsat ber. Hawa, maňada.
Ferden, watandaşlar, Türkmenistanyň içi nähili üçin Türkmenistanyň içini hakda goramaly, nägiliklerini aýtmaly we çinowniklary işletmeli. Türkmenistanyň daşyndakylar, indi şular ýaly derneklere goşulyp, özleriniň haklaryny goramaly. Bärde-de, eger-de sen paradan ýöreseň, ýagny dokumentsiz ýöreseň, seň hem Ýewropa sistemasy hem saňa garşy işleýär. Şoň garşydaş bolmaly ýaly, siz hem Ýewropanyň sistemasyna girmeli. Sebäbi bir topar adam maňa aýdýar, Myrat aga, dosýe goýduk, alynmady, seredilmedi. Elbetde, seredilmez, sebäbi siz dosýeni belli bir derejede, bu näme üçin bolmalyk ýaly etmediňiz. Şondan size at berýär. Ine şonuň üçin şu dernekler size konsultasiýa bererler, gerek bolsa hatlar bererler, gerek bolsa olarlar. Ine golluk üçin gurulýan dernek. Oňa agza boluň, gelin özüňiz ýolbaşçy boluň, özüňiz işläň. Ine biz kontakt adamlary goýýar. Toplanaly edeliň, birek-birimizi goldanyň. Eger-de ilçihanalar kömek edip, ýa gollasa bizi, Olar bilen bile duşuşlar geçip, çünki olar da problemleri goýaly, olar çözýän bolsa, onda olara garşy işlemäli. Olar gaýdyp gollaly. Bizde ýa bizi gollaman, bize garşy göreşýän bolsa, onda biz hem olara garşy göreşeris. Şol ýaly biz goranak, ýüze tutulmak, ikinjiden hem biz öz haklarymyzy gorap we öz watandaşlarymyzy gorap. Sebäbi käwagt deporta düşýäň, käwagt agşam oturyp atkaz alýaň, dokument galýaň, oturyp özüňi ýeke ýaly görýäň. Ýigrimi müňden golaý türkmen bar Warşawada dokumentsiz. Her kim özçe özüni ýeke görýär, ýekelýär. Näme üçin biz ýekelenýäs? Näme üçin? Biz ýeke dogulmadyk aho. Diňe Türkmenistanda biz ýeke bolup dogulmadyk aho. Başga türkmenler bar, başga-da graždanlar bar. Näme üçin biz birek-birege kömekleýär? Näme üçin biz goldaýar? Kim bize azar berýär? Ýewropa. Hiç kim. Gaýty şuraya gurama bolsa, hökümet işleşjek bolýar. Şoň problemalaryny öwrenip, problemalaryny çözjek bolýar. Şonuň üçin bizi saklap duran hiç zat ýok. Ýewropada. Bize bar. Hereket etmeli. Biz indi ol jemgyýete goşulman, syýasata goşulman gaçyp ýörmeli däl. Jemgyýet we syýasat biziň durmuşymyzyň ýetmiş prosenti bolmaly. Onda seň daş-töweregiň kanun esasynda özi gelýär. Eger-de Diňe işläp gulçulykdan etseň, nämäň gowulaşdy? Hiç zadyň gowulaşmady. Şol süpük özüni oňar bilmeýän zýataşyr, parahorlaryň yzyndan ylgap, gijelerine baryp öýlerine zýat gelen Näme? Biziň näme kemimiz, kem zadymyz bar? Olar bize gul ýaly hyzmat etmeli. Biz olara Olaryň öňünde gul ýaly ýörmeli. Olar bize hyzmat etmeli. Olar aýlyk alýar şoň üçin. Şoň üçin gelin birleşiň, DWT halk hereketi kömek eder, gollap, syýasy syýasy ýa gora göre syýasy tarapdan sizi kontaktlaryny ýa-da e, gurnap, siz bolsa halk e, diasporasy hökmünde e, hereket ediň, biz size öwreder, görkezer, hökümetlerden pul alyp berer size pul berer ýaly dwt halk hereketinden pul berilenok sebäbi ol syýasy partiýa ýöne diasporalara ýerli hökümet berýär şo ýaly şonuň üçin ine grant alýar eýdýär grant alýanlar bize grant alýan diýip bizi toplaýarlar özleri hajy bilen grant alyp bize garşy göreşýärler ine bize grant alýar bize toplaýarlar ýa-da farhady halas etmeli adamlar etmeli biz şony halas etmäne ylgasak Ine, halas etmeli, Farhady halas etmeli, prawozaşitnikler, gije güni çykyş edýänmişler, bizi topladylar, hany Farhad? Bir kelläňizi aýlap görüň. Farhady gurap, ylgap, tapyp, ýa boşatmaly adamlar bizden soraýarlar, biz syýasatçylar. Indi şu ýaly sowatsyz, bisowatlar olar üýtgetseňiz e, günüňiz hem gowulaşmaz, ýagdaýyňyz hem gowulaşmaz. Şol şermendeler ýaly bazardaky bagşlaň ol aýala ýöne gyýbat gurrun, gyýbat töhmet, gyýbat gurrun. O zatlar ýadyňdan çykaryň. Öňe gideliň. Birleşeli. Hakyky prosedura boýunça öňe ýagty haklarymyzy gorar ýaly ýöräliň. Gurama bolsa arkaňda. Täze gelen türkmen mysal üçin pikir edäýiň. Gurama bar. Diaspora guramasy bar nemede Warşawada. Täze gelen türkmen geldi. Deporta ýygnadylar. Gurama derrew bökýär. Eýýäm hökümetler bilen işläp başlan başlaýar. Polis bölümler, beýleki bölümler bilen işläp başlaýar. Derrew arzasyny goýsa, eýýäm şol adam başga seredýär. Arkasynda gurama bar. A şu gurama e, pikir etmäň, e, gurbanlyk size adam iberip özi açyp berer. Ýok, bu biz açyp öwrenip, şol towlap öwrenmeli. Türkmenistanda-da bir guramalar irki demokratiýa gelende e, biz şony açyp öwren, ýöräp, ýöredip öwrenmeli. Men size bir zat aýdaýyn. Bir şokuny zat aýdaýyn. Ine şu gün biz ýeňdik. Biziň halkymyz bilen ok demokratiýa näýe ýaşy. Guramalar açmaly jemgyýet nimesini bilen ok. Ony biz e, ýa bilimleri bermeli bolýar, düşündirmeli bolýar. Elinden tutup açdyrmaly bolýar. Binada Ine häzir Ýewropadakylar öwrenmeli şo zatlary. Ýa şu zatlar Türkmenistanda-da bar. Edil Ýewropa durmuşy ýaly azatlyk, politik partiýalar, jemgyýet guramalar, hökümet, ýa kazyýetler hemmesi azat bor. Biz şu azatlykda herkim öwrenmeli. Şoň üçin Ýewropadaky türkmenler Şul hereketleri goşulyp hereket edip öwrense, öz jemgyýet borjuny ýerine ýetirip, jemgyýet ösüşlerini, ýa jemgyýet düşünjelerini ösdürse, erte Türkmenistanda edil Türkmenistany döwüp goýýarlar, edil kak paložno etdirýärler. Çyňonuga da ýol bermezler, beýlekä-de, köçedäki polisiýa-da edil külünç gararlar. Şonuň üçin öwrenmeli. Men sizi şoňa çagyrýan. Administratiw dogry kanun ýollarda ýöremäne. Ýewropada ine şoňa çagyrýan. Şoň üçin dernek gaty wajyp. Aý bilemzok biz türkmenlerden gaçýas. Birde bir biznesmenler bar türkmenlerden gaçýar. Birde bir türkmenler bar. Şu gün öz ýagdaýyny gara işde işläp gowulaşdymy bir wakleýinçe. Beýleki türkmenlerden gaçýar.

Halka näme kömek etdik barga. Ony şu deriniň özünden soraýmasaňyz boldy bilemok. Şu banka şu derini. Bilemok ony.
Kimiň açanynam bilemok, näme edeninem bilemok. Näme edenlerini şul kim açsa şondan soramaly biz bilemok. Jogap beriljek. Ine ýaňky sözüm bölüp aýdaýyn size. Fransiýada bir türkmen işe durýar. Beýleki türkmen baryp ony ýamanlap Oň ýaňky başyny gowy görjek bol. Näme üçin? Bu ýerde işi bolmasa başga ýerde iş bar. Iş bar. Hökman öz türkmeniňe erbet ýol almaly däl. Ýollar köp görjek bol. Bu ýerde ummasy ýollar bar. Ummasy mümkinçilikler bar. Biz näme üçin unup bilemok? Biz sistemany bilemok. Öwrenmeli. Ine şu ýaly. Başga aýtjak zadyň bolmasa? Şu aýtjak zadym watandaşlar diýip men isleýän zadym hakykaty ýalan edip görkezýärler, ýalany hakykat edip görkezýärler. Şeýdip türkmen jemgyýetçiliginiň alnyp barýan syýasatynyň maýasyny, mazmunyny bozýarlar. maýasynyň mazmunyny bozýarlar. Meselem, diýmek isleýän zadym, bizleri gula öwürmek isleýärler. Ýagny bizler şu wagt ynsan, ynsana öwrülmek isleýäris-de, adam şekilli gezmek isleýäris, bizlere hormat goýulmagyny isleýäris, biziň sesimiziň eşidilmegini isleýäris. Ýagny türkmen diýlen wagty biri malýatakdan çykyp gelýär, biri garryň aşagyndan çykyp gelýär. Biriň ýene garagörden, biriň çaýdan, biriň firmadan türkmen diýilse näme göz öňüňize gelýär diýip sorap görüň. Ýewropeistlerden ýa türkdäki türk watandaşlaryndan sora. Türk den sorap görüň şony soraga türkmen diýleňizde kim göz öňüňize gelýär deňizde biznesmenler sportsmenler telekeçiler göz öňüne gelmejegi belli. Türkmen diýen wagty mal bakmaly, garry bakmaly, firmada işlemeli, çaý toplamaly, kurýer bolmaly. O bizleri wara bu derejede türkmeni wara ezen ýogo. Bu derejede ezen we ezdiren ýogo. Bizleri bu derejede masgara eden ýok. Şu iki sany haramdan başga wara. Bu iki sany haram atylygam masgara boldy. Bizlerem masgara etdiler. Toba etdim bar şonuň üçin. Gaýrat ediň watandaşlar. Tiktokda, ýutubda elbetde jemgyýetçilikde özüni alyp barýanlar, blogerler bolsun, tiktokerler bolsun. Özüni ýene şoňa meňzeş dik hasaplaýanlar bolsun, birazajygam bolsa gowulyga tarap jemgyýeti äkider. Köpüsi erbetlige alyp barýarlar, ýagny TikTok ýaryşlarynda, PK ýaryşlarynda, özara bäsleşiklerde birek-birege berýän jezalary türkmen türkmeni mursurdan tapan ýala öýle bir zulum edýärler-ow bir-birlerine wara şampun içirýärler, Gawuk ýaly çyrýarlar. Ýa bir-biriniň gapysyny döwdürtýärler, ýa bir-birine her hili zaçmaýyp edýärler. Eý, hudaý uranlar bar-a, imansyz öwlüýasyzlar! Näme, bir-biriňizi musurdan tapdyňyzmy, çöp diýibiler? Ejesini gurban bolup kowalanlar, näme edip döwüňiz-ow? Hudaý uranlar, birazajygam bolsa tobaňyza daýanyň-ow! Türkmen türkmeni musaldan tapsaňyz bular ýaly bir biriňize zulum eder ýalak bir biriňizi dünýä gündem masgara ederňiz ýalak tüm dünýä yzarlap oty tüm dünýä analiz edip oty urşdan gorkýan millete öwrüldi türkmenler diýip oty urş ýok asuda asman diýip özüňizi satyp otyňyz urş bolaýsa watanyny taşlap gaçjakdygyňyzy sud edip otyňyz hudaý uranlar.

ýokdur, gowşakdyr. Russiýa kömek edilmeli. Biz häzir gurama gurup bilsek, adamlary ýygnap bilsek, biz olardan güýçli bolarys. Pasport meselesi beýleki awtomatik çözülýär. Şonuň üçin ine hiç kim gelip çözüp bermeli. Özümiz barmaly, göni politiklaryň ýanyna barmaly, ministrleriň ýanyna barmaly, meseläni goýmaly, gurama adyna we çözmeli diýmeli. Olu bir wariant tapýar. Ofisialna ýüzlenýär, ýa pasport sag ol etmese, onda bir wariant özleri tapar. Bizde günä ýok. Bizde pasport çalşanok, bizde günä ýok. Sebäbi konwensiýa boýunça, ýa-da Ženewski konwensiýa boýunça 1957-nji ýylyň ýalňyşmasam konwensiýasy boýunça türkmen pasportlar, fransuzdaky islendik wagty adam üstüne pasport çalşaýýar. Olar borjuny ýerine ýetirmek, a bizde näme? Biz Türkmenistana gidip bilemzok. Kontraktlarymyz bar. Galatymyz gelýär. Hakymyz bar. Şonuň üçin hökümetlere ýüzlenýäris. Düşünýäňmi? Olar öz problemalaryny özleri çözýärler. Bizi kowlap ýörmeýärler. Düşünýäňmi? Şonuň üçin ine watandaşlar çykalgalar biz size berýär. Biz size hereketleri görkezýär. Ýöremeli. Pasport meselesi birinji bolup döwlete tapanda. Şu problema badagy biz çykyş edip size hödürledik pasportdan kopiýasyny edip bir bäş on müň adam edip oňa ýazalyň diýip bir topar ýaňky e, adamlar çykyş edip ine pasportyňy alyp kredit aljak bolýar. Aý bir bolgusyz zatlar aýdypdyr. Gülkünç bu zatlar. Tä jemgyýetiň ösmedigi. Eger jemgyýet ösen bolsa, şu zatlaryň üstüne gülüp, hakyky hereketler ederdi. Şonuň üçin biz maksadymyz jemgyýetimizi ösdürmek. Biziň ilatymyzdan halk ýasamak. Bolmasa biz ilat bolup galdyk. Gelýär, dogulýar şu ýerde, işläp, daş ýurtlarda işläp gul bolup, e, Türkmenistandaky maşgalamyzy ekleýär. Biz watanymyza degişli ýerimiz ýok. Diňe dogulýan ýerimiz şol. Watanymyzdan hiç ýakdy kömek ýok ha. Oraya bolmaly. Biz özümiz işläp pasolstwa ilçihana görkezeli. Nähili halky golap işlemelidigini. Goý öwrensinler bizden. Ondan eger-de biz hem sizi gollajak, ine bize de kömek ediň diýse, biz olara da kömek ederis. Olaryň ýa abraýy ýokdur bärde. Hökümetler olar bilen gürleşýärler, gürleşen ogam. Diktator hökümetiň ilçihanalary. Biz ola-da ýol açyp bereli. Hökümetler bilen gürleşdirip, ýa ine diktator bolsa-da biz gürleşip, bir netije alyp bilýäs bu ýoldan. Ine üç tarap bolup, çözüpler hazir. Şoň üçin ine biz açyk hemme halka peýdaly zatlara biz açyk. Şoň üçin ine şu zatdan galmaň. TikTokda häzir çykyş eder, bir açyk görüş edeli. Başga gepleşemedik dur ýanymyzda. Biz wagtlaýynça poz aldyk. Ine şonuň üçin watandaşlar Berlinde ine diýeris. Biziň üstümizden kontakt diýin, biz size kontaktda ber. Serdar Sazenpesow Polşada, Myrat Gurban Fransiýada. Habarlaşyň, Elimize geldi edeli. Gurma açaly, e, dernek açaly, gurma açaly we öz-özüňi gora. Maňa goramak gerekden. Men hemme zadymy bilýärin. Ýöne size gorak gerek. Geliň şony edeli. Başga aýtjak zadyň bolmasa tamamladyk. Tamam, onda näme watandaşlar? Sylap, hormatlap geleniňiz üçin we gyzyldan gymmatly wagtyňyzy sarp edip diňläniňiz üçin goý Allahym sizleri ýagşylara ýanaşdyrsyn ýamanlardan azaşdyrsyn kast eden pes suwsyn ýamanyňyzy ters suwsyn ýagşyňy sap bersin her bir türkmene toý bolup toýdan ýetirsin goş sag boluň watandaşlar. Goş sag boluň birnäçe wagtdan biz tiktokda-da çykyş ederis şu mesele boýunça bizi yzarlaň. Meň kanalyma baraýyň Kurbanov MK. Sabaşka Kurbanov MK. Bolýa Gurbanyň aktiwistlerine de salam. Sizem bir gün düzelip bizi gollap başarsyňyz, halk gollap başarsyňyz. Şoň üçin innik gepleşiklere çenli hoş sag boluň. Mähriban adamlar.